Hemmäňize salam dostlar gowy mäz eýleňiz janyňyz sagmy sagaman okap işläp ýörsüňizmi dostlar bu gün size Istanbuldan ýalkymly salam özüňizem beýleki wideomda da men aýdyp geçdim e, Istanbula gelenmi bu günki e, wideomyz näme Bäh näme üçin priglaşenýeler gaty giç çykýa diýip priglaşenýe wideo çekýäs. Şo arada birazyrak wideo çekmekçi we men bu gün bärik gelenimde gürleşdim ýagny VPS Global-a gitdim şo VPS Global-yň içinde işleýän adamlar bilen gepleşdim. Şu Polşanyň wizasyna seretýän adamlar bilen gürleşdim. Men soradym özüm. Çünki diňe sen VPS Global-yň içindäkiler bilen gepleşip bilýäň, konsulslik bilen hiç hili-ek ýagdaýda ýüzbe-ýüz gepleşip bolanok, ýene näme bolsa-da VPS-iň içinde işleýänler zat etýänler ýa-da şo tadaky ýetgili adamlar biziň soraglarymyza jogap berýär. Men şonda şuny soradym, näme üçin Poloniýa wizalary köp otkaz gelmäne başlady diýip soradym. Çünki soňky wagtlarda eşidýänsiňiz, bir adam wiza alsa, beýlekisi wiza alanok. Näme üçin diýip soradym. Munuň ilki bilen sebäpleriniň biri şul, ilki bilen sebäpleriniň biri şul, gaty gaty köp dollar gazandan soňra türkleň özleri, özbekler, ýagny bilşiňiz ýaly Türkiýedäki her kim bärden gitmek üçin wiza başwur ýap başladylar, wiza tabşyrýarlar, iň aňsat almak wiza Polşa bolanlygy sebäpli diňeden Polşa tabşyrýarlar. Wiza şoň üçin hem indi konsuluslyk täzelikler çykaryp başladylar. Sebäp diýseň indi başgarak üýtgeşigräk udyk budyk hem sorap başladylar ýöne käbir köpüsi ýany bize degişli zat däl her kim öň näme tabşyrýan bolsa ýene şo dokumentler gerek. Ýany diýjek bolýanym öň on adamdan bir adama otkaz berýän bolsalar Indi welin on adamdan iki-üç adam atgaz bererler diýip bilýän. Çünki gaty-gaty köp talap, köp bilşiňiz ýaly aka randewda adam alyp bolanok. We şeýle bir zat aýtjak, şu taýda bir sanak elimde dokument bar, muň häzir indi nämeligini aýtjak men size. Köp adam şuny diýýärler. dokumentlerini uratýalar, her kim öz tanşyna bilşini uratýar, dokumendini uratýalar, ýok diýýär, işte garaş diýýäler, ondan soňam garaşanoklar, garaşyp görler, wiza çykanok, çykanok, sen ony näme etdi, näme goýdy, sen ol adam hiç çilek ýadada hiç zat bileňizok. Şoň üçin, ine men size şuny görkezeýin, bärräk süýşür. Bir jumut çykaberan şu taýda neme diyip ýazýandyr ine bir jumunut men şu neme diyip ine ýigri näçe taryhy näme ýazar şu taýda görse okasana ýigrimi ýedimi ine seret ýigrimi ýedi nowbar iki müň ýigrimi iki ýazýar şu potwierdzeniýe diýerler şuňa düşünjeňizi dille näme diyip sorasaňyz eger-de sen Tabşyrýaňyz-a, neme, dokumentleriňizi tabşyranyňyzda, Polşadaky firma dokumentleri tabşyranyňyzda, olam gidýär-de seň dokumentleňi häkimlige tabşyrýar. Häkimlik bolsa seňe tabşyrandygy barada şunýalaky eliňize bir kagyz berýärler, hakykatdanam şu zat tabşyryldy diýip, tabşyrylandygy barada.
Ondan soňra, Indi bunu siz hökmany suratda, hä, tanşyňyzdyr, soraman bilersiňiz. Ynanýansyňyz ol adama. Ynanýanam bolsaňyz, nämeden bolsa şu zady sorasaňyz berýäler. Berýäler. Siz diýiň-ä şuny, kim aňyrdaky Polşadaky adamyňyz, tanşyňyz, bilşiňiz bolsa, nirä dokument tabşyran bolsa, şuny sorasaňyz berýäler. Şu zadyň nämeligini aýtýarlar size. Ondan soňra, ine şu taýda bu alty listden ybarat. Ondan soňra, şu listiň içinde bir mut bärik süýşüräý-de, kamera çen. Men şeýleräk görkezeýin. Ine şu taýda ýazýandyr. Kimiň a Ahmet Ýazlyýew. Şoňa tabşyrylandygy baradaky şu. Görşüňiz ýaly ki, Ahmet Ýazlyýewe tabşyryldy. We beýleki listine geçýän. Indi muň içinde nämeler bar diýip sorajaksyňyz. Bärde firmaň adresi, hemme siz baradaky, size näme işe ýazylypdyr siz barada. Ýagny hemme zat şu taýda görünýär. Ine bärde size degişli pasport nomer, ol bul, hemme zadyňyz ýazylgydyr şu kagyzyň içinde. Şoň üçin kime dokument berýän bolsaňyz şu zatlary şuny soraň hökmany suratda. Dawaý diý meň ber diý şo tabşyran bolsaň hakykatdan hem Näme eden bolsaň, ber diý şu zadyňy diý. Şuny, çünki, şuny so, ş, bunam indi bilemok ýaly size nähili edip berjekler, ýani uratjakmy, uratmajakmy, nähili uratjak men onam bilemok size, ýöne şu zat biziň özümiz şu dokumendi alýas, beriň bize diýip, ýani iň azyndan şu dokument seň eliňde bolsa, Onda siz näme edip bilersiňiz? Ha, maňa nirä tabşyrylypdyr, haçan tabşyrylypdyr, näme edilipdir, haýsy firma tabşyrylypdyr, hemme dakyk şo taýda ýazýar. Bir azajygam bolsa özüňiz üçin gowy bolar. Şu zady talap ediň, hökmany suratda. Meň size bu maslahatym. Ýagny buny erde-hä bu tanşyňyzdyr, dostuňyzdyr, ynanýansyňyz, onda soramagyňyza gerek ýok, dostlar, hiç hillek ýagdaýda. Ýöne bir näme internetden tapansyňyz, nätanşyrakdyr, ýa-da bolmasa özüňizem bilşiňiz ýalyki, iki sanak wideo at goýýarlar, diňe wideolarda näme goýýarlar, nemedik goýýarlar. Viza diýýä, ine diýýä pylan ildeşimiziň hem wizasy çykdy, gidip barýa, eýle boldy, beýle boldy, ýöne işiň arka kysmy hiç elek, arka tarapy hiç elek ýagdaýda görkezilenok. Ýagny arka tarap diýlende, kim red alypdyr wizadan, kim näme edipdir, o taraplar görnenok. Şoň üçin mundan soňra Polşa eger dokument tabşyrjak bolsaňyz, ýedi ölçäp bir kesiň. Size elbetde bu. Her kimiň öz, ýagny ofis tutýarlar, zat etýärler, elbetde çykdaýjylary bardyr ol adamlaryň. Ýöne her kimiň öz belli bir bahasy bolýar. Ondan soňra, ýagny hiç kimem size öz bahasyndan edip berer diýlen zat ýok. Her kimiňem öz, ýagny seňem bir ýerden işläp pul gazanýan bolsaň, ol adamam şul işlerden pul gazanýar. Şoň üçin elbetde oňam haky bardyr. Ýöne şeýle bir zat. Men size esasy çykdaýjylara aýdyp geçsek. Indi birinji oçur. Tölenýän tölegim gidi Visa servise ýüz dollar tölenýär. Ýagny togsan dokuz bolny menä gruby bahadan ortaça ýüz dollar tölenýär. Buram şo taýda VFS Global-yň öz tölegi bar. Kim Visa tabşyran bolsa nirä näme çykýany bilýändirler. Iki sigorta pul tölenýär. Näme Bärdäki Istanbul, Ankara, tapawudy ýok. Liboý WPS Global-yň içine barsaňyz, içinde altmyş bäş ýewrodan sigorta berýärler. Özüňiz şo sigortadan alyp bilersiňiz. Esasy çykdaýjylaryň biri şu iki çykdaýjy çykýar. Kim size nirä näme, ýok oňa eýtdim, bun beýtdim diýýän bolsa, ýok, abi, o ýalan. Ynanyp oturmaň agam. Şo zat ýalan nirä näme çykdyna. Hä ikinji üçünji çykdaýjyňyz näme. Hä şu saýt o priglaşeniýaň orginalyny isleýärler. Orginalyny poçta bilen ugradarlar oňam pul bererler. Oň çykdaýjyny başga urruň. Hä olam bar çykdaýjy bolup. Ondan soňra e sen häzir priglaşeniýany e aňyrda men öňki wideolarymdadam aýdyp geçýän size. Şo zadyň asyl seň meselem ine Mysal berýän, Dawudyň firmasy bar. Dawut meň dostum diýeli. Dogrymy? Ondan soňra, Hä, maňa priglaşeniýe gerek bolsa, Dawut maňa ony beräý diýsem, Dawut şony hakimlige ýazmaly, şul işgär pälwan maňa hakykatdan hem gerek diýer diýmeli. Ondan soňra, ýazandan soňra oňa berýäler. Ýa nä, näçe manat çykdajy diýip sorasaňyz, şo taýda bäş ýüz, alty ýüz müň dollarlap hiç ýerde çykdajy ýok. Hä, firmaň eýesini tanýandan soň muço zadyň çyk dejdi, prosto şo sada ýüz zlot tölenýä, ýüz zlodam gitedi ýigrimi bäş dollar ýalak bolýa, bar çyk deji şol. Hä, ýöne şuny diýelim, o taýda ukrainler zatlar oturýa, akkuratorlar diýýäler, olaň özlerem köpüsi şun ýalak zatdan pul gazanýalar, bilemok, olardan belki bu priglaşenýäni mut berýän ýerlerem bar, sen diýýäň men adam getirjek saňa, şeýle-şeýle diýip öz gepleşişiňe bagly, mut berýän ýerlerem bar, käbir ýerler Ýüz dollar, iki ýüz dollar berip satýan ýerlerem bar. Diňe priglaşeniýaň özüni her kim her hillek bahadan aýtýarlar. Ýöne esasy zat, ýagny şu zadyň asyl alaňda mugt alynýandygyny men size düşündirjek bolýan. Mundan soň kim nämä garanti berýän diýse, ine men Istanbula gelsin meni ynandyraýsyn. Çünki siz bileniňiz, bilmedigiňiz üçin köp zady käbirleriňiz Siz arkaýyn ýagdaýda ynandyryp bilýärler, ýok eýle-beýle diýip. Ýöne meň özüm Istanbulda, kim meň bilen görüşmek isleýän bolsa, meň ýerim belli. Istanbulda, hemmäňizem bilşiňiz ýalak, Şirnewler meýdany bilýänsiňiz. Türkmen kafe, türkmen kafeň ýanyna gelip Pälwany sorasaňyz, ýelme içindäkiler Döwran ata sorasaňyz aýdarlar meň nirdeligimi, meni tapyp bilersiňiz. Haýsy şirket özüne göwni ýetýän bolsa, kim wiza, men garanti berýän diýýän bolsa, Men neme edip bilýän? Gelsin, oturalyň, gürleşeliň, nähillek ýagdaýda garantiýa berip bilýärler? Menem belki bilmeýän zatlam bardyr, menem öwrenmiş bolaryn şo zady, nämeden garantiýa berýänlerini, nähilleki nämä garantiýa berýändiklerini menem sorap öwreneýin. Geliň, şu taýda wideo çekeliň. Ýöne men ýekeje bir zat diýmek isleýän. Ediň!

Randewu Istanbul zat aljak bolsaň diňe sistemde ýedi ýigrimi dört oturmaly başga edibiljek hiç zadyň ýok agam randewuynam ýani kim ol eýtýä bul beýtýä ol eýle alyp berýä beýle alyp bereýä hiç kimem pul berip alanok şu randewuynam ýani pully zat däl sistemden özüňiz alyp bilersiňiz ýöne sistem menem özümem otyryn şu taýda randewu aljak bolup birdan sistemde açylýa ýeri bar diýä girip görýäň Bir seretýäň men hiç zat alybilemok Rando. Näme üçin? Çünki men WPS Global bilen gepleşemde nähiliräk etýändir günüň dowamynda bir gün üçin altmyş, ýetmiş adamlyk kontenjan açýarlar. Rando bermek üçin boşluk ýer açýarlar. Oňa-da näçe sany adam sistemiň içinde otyrlar. Meselem bäş ýüzläp adam otyr ýa iki ýüzläp, üç ýüzläp adamlar şeýdip sistemde otyrlar. Eger-de kim şo taýda maglumatlary kim birinji ýazyp bilse, Kim birinji ýazyp bilse, ana şonda şol adam birinji alýar şo randewyny. Şoň üçin randew almagam kynlaşdy. Aňsat däl. We şu mant indi meň eşidişime görä, fewralyň on bäşine çenli Erasmusa gidýän studentler bar. Şol sebäpli bir azajygam bolsa konsulustklaryň işleri köpelip ugrady, şol sebäpli iş wizasy bilen gitmek isleýänleri bir azrajyk yza yza süýşürdiler. Esasy birinjilik studentlere berip başladylar. randew günlerini. Şoň üçin kim alyp bilmeýän bolsa randewy nesip bolsa fewralyň on bäşinden soň birazjyk arkaýynlaşarsyňyz almak üçin. Başga aýtmaly goýmaly zadymyz barmy Mekan?
Hemme zady aýdyp geçdiň. Hemme wideolaryňyzdan belli hemme zat. Ýok ýene-de aýtmaly zatlarymyz barsa aýdyň. Şu dokumendi esas zatdyr şu dokument. Meselem ine siz berensiňiz bir aý berensiňiz diýeli dokument berensiňiz ondan soňra. Şu dokumentde geçenine de. Hemme zat awa hemme zat şu dokumentde ýazýar hä men şuny diýeýin bärden bu wideony görýän şirketlerde zatlar bardyr indi buny belki dokumentlerini alyp tabşyrandyr ýa tabşyrmandyr indi bilip bolanokda şo zadylaý şoň üçin Belki size fotoşoplap ugradyp bilerin-dä tabşyrdym diýip başga biriniňkini alyp we ony bilip bilmeýäňiz. Artyk olam adamyň bärdäki wyždanyna galan zat. Menä şeýle diýip aýtýan. Geçen biri gelende ine priglaşenýaň diýip şu dokumendy atypdyrlar. Hawa bärik ofise geldiler ýanyma ine priglaşenýam şu diýip bara neme edipdirler priglaşeniýa diýip şu kagyzy ugradypdyrlar. Bu prosta seň tabşyranyň baradaky kagyz. Başga hiç zat däl. Ýagny, eý, her hillek zat eşitýän däl şu Stambula gelenimden bäri-laý. Ýagny, şonuň ýaly, heý, başga näme soraglar bar Polşa barada? Mekan, ýadyňa düşýän bir soraglar, zatlar bar bolsa sora, ildeşlerimize aýdaly, ýalňyş maglumatlar, ýalňyş ýerlerden ýalňyş maglumatlar almasynlar.
Yani her kimiň bärik gelip bizden soraýan birinji oçer iş meselesini soraýarlar. Polşada nähili iş diýip. Ay Polşa ozat.
Yani öňki videolarynda-da aýdyp geçdiň ýöne her kim gelip şo bir soragy soraýar. Ya indi o taýda her hille iş bar. Aňa dik baryp indi. Ýadam şu kurýerlik işi soraýarlar her kim gelip. Oň üçin täze bir wideo çekjek men kurýerlik barada. Kurýerlik aňsat ýalyk görünýärler, ýöne aňsatlygy ýok kurýerligiňem. Çünki siziň dokumentasiýa işiňiz bar. Ýagny meň aýtjak zatlarym şu zatlardan ybarat. Eger-de kim nähiliräk soraglary bar bolsa, gatarkaýyn meň bilen habarlaşyp bilýäňiz. Men Ýutubdaky kommentariýalary okaýan, ýöne o taýdan jogap, o taýynam okaýan, hemme ýazýan zatlaryňyzy, ýöne edil o taýdan-a jogap berip bilemok, ýöne okaýan. Siz soraglaryňyzy ýene-de kommentariýada ýazyň. elimden geldigiçe jogaplaryn. Eger-de men jogap berip bilmedik ýagdaýymda meň instagram adresime ýazyň. Men instagram adresimi ýazyp geçjek emmäňize nesip bolsa. Eger-de şu çeken wideom siziň göwnüňize ýaran bolsa, onda laýk, kommentariýa goýman ýadyňyzdan çykarmalyň, agza bolalyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Sebäp diýseňiz, habarlarda-dam çykyp ugradylar. Neme edip başlapdyrlar. Ýagny alla uranlar köpdä, allaýan şirketler köp ine eýtýäs, beýtýäs diýip. Ýagny özüm ýüzde ýüz men tejribeli diýemok şul işiň içinde, ýöne azajygam bolsa hem Polşaň ýagdaýyny gördüm, hem Türkiýäň ýagdaýyny gördüm, nirde nähili edilýär, aňryk baran adamlar nähiliräk işlerde işleýär, näçe manda aýlyk alynýar ortaça, men şo zatlar barada azajygam bolsa öz bilýän maglumatym bar. Hä, bärde gezip ýören özüne hemmesi syp aýdamok, ýagny köp menmensiräp ýörenlerden bir azajygam şolara görä dogry we takyk maglumatlary bilýän gep bilýän edil özüme şo tarapyndan göwnüm ýetýär. Arkaýynam ýene-de. Bollanda şu zatlar habarlaşarys galanda nesip bolsa biziň ýerimiz belli Şirnewler meýdan Döwran ataň ýanyna gelýäňiz men soraýaňyz meň adresimi aýdarlar ýöne gelmezden öň ürtmeň instagram adresime ýazyň habarlaşyp geliň diňe näme soraglaryňyz bolsa geliň elimden gelýän soraglaň ählisini jogaplaryn inşallasa köp sag boluň dostlar diňläniňiz üçin ýakynda görüşýänçäk sag boluň.